Кайда нишләп йөргәнен сөйләдеме? Юк шул, сөйләмәде. Үзем сорашмадым. Менә. Бераз тынычлансын дидем. Миңа калса, нидәндер курыккан бугай ул. Бүген мәктәпкә җибәрми торыйк. Тынычлансын, йокласын. Бер җае чыккач, сорашырмын әле. Ярар, мин киттем. Әйдә син үзалдың.

Эй, батырлар! Нәрсә, кечкенә кызларга көчегез җитәмени? Курыктыңмы? Әйдә без сине сатып куябыз. Кайда торасың, еракмы? Ерак. Әйдә алайса машина тотабыз да утыртып җибәрәбез. Әни! Әнием! Мин бит мәктәпкә соңа калганмын! Уяндыңмы, кызым? Әйдә, тор. Юн, укытучыңа шалтыраттым. Бүген кәеф юк, килә алмый дидем. И, әни, нинди яхшы син. Кеше хәлен аңлый торган әни. Әни, кичәге өчен зинһар гафу итегез инде мине. Бер генә бала эгоист була диләр. Дөрес икән. Мин сезне кичә борчуга салып бер дә әйбәт эшләмәдем. Эй, кызым, син үзең безне гафу ит инде, яме. Без синең белән рәтләп сөйләшә дә белмәдек. Эй, кызым. Я, яра. Әйдә, сине ашатам да, Гөлҗиһан апаларыңа барып кайтам. Гөлҗиһан апаң авырып киткән анда.

Моңарчы үзен беркайчан да, беркайда да күрмәсәң дә, ул сиңа бик якын кебек. Нәрсә сөйлисең соң син? Мин сине аңламыйм. Эх, сине! Наил, кичәге кызны каян эзләп табарга икән? Имәндә икән чикләвек. Нәрсә, дә гашыйк булдың? Кит, валлахи дигән. Ә? Ә син ничек уйлыйсың? Беренче күрүдә үк гашыйк булып буламы? Ну, була, була, була. Ләкин кичәге кызга түгел. Нигә? Кит инде. Андый кызлар буа буарлык. Үзе кечкенә, үзе... Буйда мнишь, Наил. Син аның күзләрен күрдеңме, күзләре? Күзләре ут бит аның, ялкын. Бер карауда ук өтеп ала. Ул караңгыда. Җитмәсә сугышканда. Күзләре генә карап тордым, дим мин анда. Ә менә мин күрдем. Һәм шул күзләрне һич кенә дә оныта алмыйм. Кит инде! Ниндидер урам чатындагы чит кешеләр компаниясендәге кыз. Ул бит алар белән түгел иде. Каян беләсең соң син, ә? Бәлки алар аны бүлешә алмаганнардыр да, шуннан бәйләнешеп киткәннәрдер. Юк, ул андый түгел. Каян беләсең соң син? Син бит аның белән сөйләшергә дә өлгермәдең. Өлгермәдем. Ләкин күңелем белән сизәм. Ул андый түгел. Йә, нәрсәдән башлыйбыз? Нәрсәне? Төн кызын эзләүне. Җүләрсең, Фәрит.

Сәрия, кичә минем белән нәрсә булып үткәнен белсәң. Синең белән гел әле нәрсәләр булып тора инде. Кайчан? Дискотекадан соңмы? Әйе. Ник, без бергә кайттык ич. Юк, бу аннан соң әле. Сәрия, мин үлеп гашыйк булдым бугай. Кайчан өлгердең? Кичә төнлә. Төнлә? Кая? Нишләп йөрдең төнлә белән? Чын егетләр бар икән әле ул, Сәрия. Төнлә? Чын егетләр? Әкият сөйләмә. Каян килеп чыккан ди алар? Мине бер чибәр егет үзенең тормышын куркыныч астына куеп, бандитлар кулыннан коткарды. Дөресрәге, алар икәү иде, тик анысының йөзе истә калмады. Чын егетләр, бандитлар. Аңламыйм, Зөлфия, син төшеңне сөйлисеңме соң? Нинди төш? Өн бу! Төш кебек өн. Синең беркайчан да кешечә булмас инде. Нишлим соң инде? Үзем дә гел шул сорауны бирәм. Зөлфия, нигә синең кешечә түгел, дим. Юк, тукта әле. Син чынлапмы? Нәрсә чынлапмы? Супермен егет турында. Чынлап булмыйча инде. Исеме ничек? Кемнең? Төнге каһарманның. Белмим. Кайда тора? Анысын да белмим. Тиле гашыйк. Хәзер нишлисең, хыялый? Мәҗнүнне кайдан табарга җыенасың, Ләйлә? Мәҗнүн белән Ләйлә. Алар бер-берсенә гашыйк булып, мәхәббәттән тилеркәннәр. Нинди бөек мәхәббәт! Син дә тилермәсәң ярар иде. Сәрия, минем аны күрәсем килә. Ник шалтырат? Ә мин аның телефонын белмим. Ләкин ничек кенә булса да, аны табырга кирәк. Әйе, шәһәр түгел, өч урамлы авыл бит бу. Бик тиз табачакбыз инде без аны. Нишләргә соң инде? Беренчедән, син, кыз кеше, егет эзләү кызларга килешми. Син миңа түгел, менә аңа аңлатып кара. Йә, әйдә. Яңа баштан башла. Ничек булды бу хәлләр? Эзләшәсеңме? Булачак тикшерүче эшкә тотына. Бу минем беренче практик эшем булачак. Шул эшне ача алсам, университетның юрфагына миңа юл ачык дигән сүз. Башладык. Әйдә.

Эшне спортзаллардан башларга кирәк, чөнки алар, без спортчылар, безгә урамда сугышып йөрергә ярамый, диделәр. Ялгышмасам, алар көрәшчеләр иде. Шулай булгач, безгә аларны табу җиңелрәк булачак. Иң башта спортзалларны барлап чыгарга кирәк булыр. Син нәрсә, акылыңдамы? Хәзер безнең Казан үзе бер зур спорт сараена әйләнде. Бар, табып кара, миллионлаган кеше арасыннан. Мондый пессимист булсаң, синнән тикшерүче чыкмаячак. Алмаячаклар сине юрфакка. Алмаслар! Әти күптән эзләшеп куйган инде аны. Шулай дисәң генә инде. Каян табырга соң аны, каян? Дискотекалардан, төнге клублардан эзләргә кирәк. Спортчылар төнге клубларга йөрер микән? Нишләп йөрмәсен? Алар да кеше ич. Алар йөрсә дә, безне кем җибәрсен анда?

Нәкъ без кайтып барганда безнең юл өстендә очрап торулар. Ярый әле очрадылар диген. Без очрамаган булсак, ахыры ни белән бетәр иде? Карале, Наил. Ә син, мин булмасам, алар яныннан тыныч кына үтеп китә алыр идеңме? Белмим. Мин ул турыда уйламадым. Ярый да теге егетләр исерек булып чыкты, аякларын да көчкә басып торалар иде. Безгә аларны егып салу берни дә тормады. Әгәр дә көчлерәк егетләр булып җитмәсә, кулларында пычаклары да булса нишләр идек? Ниндидер билгесез кыз аркасында мин үз гомеремне куркыныч астына куярга тиешме? Юк, Фәрид, әгәр дә яратып йөргән кызың булса, бер хәл. Ай, хатын кызларын без ир-егетләр сакламаса, якламаса, кем якларга тиеш соң? О, син бигрәк зур мәсьәләләр күтәрә башладың. Тирәнгә китәсең. Ничек кенә булмасын, эзләп табарга кирәк ул кызны. Тик каян эзләргә? Соң телефонын сорап аласың калган. Үзең бит аңа очрашырбыз әле дидең. Э, андый чакта башка киләмени? Акчагызны кайтарырмын дигән булды. Ничек кайтармакчы булды микән соң аны? Хәтя юньле кыз булса, ул үзебездән телефоннарыбызны алырга тиеш иде. Әле әти-әниләре безгә рәхмәт укып, күчтәнәчләр дә бирергә тиешләр иде. Кызларын коткарып калган өчен. Алай дисәң, юньле гаилә булса, алар кызларын берүзен төнге урамда йөртмәсләр дә иде. Бәлки аның әти-әниләре эчкечеләрдер. Бәлки ул аларга түзә алмыйча өеннән чыккандыр да киткәндер. Әллә нәрсәләр уйлап чыгара син, Наил. Безнең төп максатыбыз ул кызны эзләп табу һәм барысын да белешү. Гадәттә андый кызлар төнге клубка йөри торган була. Ә безнең төнге клубка йөрергә теләгебез дә, вакытыбыз да юк. Шулай бит, Фәрит? Шулай инде, шулай. Ләкин ул кызга төнге клубка йөрергә иртәрәк бугай әле. Әһә. Ә төнге урамда йөрергә иртә түгелме?

Кызым, син чынлап та артмыйсыңдыр бит? Юк, әни. Гөлшихан апа ни хәл анда? Бераз әйбәтләнгән, температурасы төшкән. Сәламнәреңне җиткердем. Сиңа да күп итеп сәлам әйттеләр. Рәхмәт. Шулай да ни булды, кызым? Бернәрсә дә булмады. Мин күреп торам бит. Әни, сорама инде. Болай да җылыйсым килә. Нәрсәдән? Белмим. Күңелең тула, эчең поша, шулаймы?

Әни, мин сиңа кичә минем белән нәрсә булганын сөйләмәдем бит. Нәрсә булды, кызым? Сөйләмәдең шул. Сез мине орышырсыз дип, сөйләргә курыктым. Кызым, беркайчан да бер нәрсәне дә әти-әниеңнән яшермә. Без сиңа бары тик яхшылык кына телибез. Сиңа һәрвакыт ярдәм итәчәкбез. Без булышмый, кем булышсын сиңа? Ярар, ярар, әнием, тик син тынычлан, минем белән бернинди куркыныч нәрсә дә булмады. Мин кичә йөгереп чыгып киткәннән соң Казан буйлап йөрдем һәм миңа исерек егетләр бәйләнде. Ах! Нишләттеләр алар сине, кызым? Тынычланмасаң, мин сөйләмим. Сөйлә, кызым, сөйлә. Алар миңа тиергә өлгермәделәр, мине башка егетләр коткарды. Эй, Аллам, рәхмәт яусын инде ул егетләргә, кызым. Башка чыгып китәсе булмай инде, яме? Аңладыңмы мине, кызым? Аңладым, әнием, аңладым. Шуннан? Шуннан бетте. Тукта, син бит миңа нәрсәдер сөйли башлаган идең. Шул егеткә Егетләргә рәхмәт тә әйтмәдем. Исемнәрен дә сорамадым, телефоннарын да белмим. Очрарлар әле, кызым. Казан бит ул зур авыл шикелле, гомергә очратмам дигән кешеләр каршыңа килә дә чыга. И әни, күрәсем килә бит минем ул егетне.

Рәхмәт улым, рәхмәт улым. Ходай Тәгалә исәнлегеңне бирсен. Әтиәниеңә шундый бала үстергәннәр. Соң бит аның кулында иде. Булса соң, карактан алды дип әйтеп торам бит мин сезгә. Ә сез сумка алган егетне беләсезме? Каян белим? Белмәвем яхшырак әле. Андыйлар белән каберең якын булмасын. Минем ише олы кешегә ничек булып күтәрер икән? Сез беләсезме? Юк, белмим. Яхшырак та әле. Андыйлар белән каберен якын. Езны сезгә калдырмадыгызмы? Мин аны алдыннан түгел, артыннан чаптым. Ә сез апа езны сезгә калдырмадыгызмы? Калдырдым да, калдырмадым да. Әйтерсезме? Сөйләп бирәм. Телибез, телибез. Теләп бирсәгез, теләп бирәм. Гафу итегез, анда минем автобус, миңа китергә кирәк, ашыгам. Китәсең инде, координатларын ал.

Зәйнәп. Әу. Әйдә, Казан белән таныштыр мине. Әйдә, кай барыйк соң? Җаның кая тели, шунда барыйк. Аһа. Музейга барсак кына. Ике эшсез Музейда йөри ди. Кара әле. Ипподромда булганың бармы? Ипподром юк. Юк. Әйдә берәр көнне шунда барып килик. Улымны күрсәтермен. Үзем генә барсам, я ирен тикшерергә килгән дип уйларлар. Икәү барсак та шулай ук уйлаячаклар алсын. Юк инде, әйдә, без күренмәбез. Аһа. Күренми торган башлыклар киярбез. Ди. Ник? Анда без генә түгел ич, башкалар да йөри. Ярый, ярый, барырбыз, ярый, күңелең булсын. Кара ясу, улыңны әйтәм, атасы шикелле ат белән җенләнгән икән име? Аның шөгыльләнмәгән нәрсәсе юк. Ул безнең тырыш малай. Карап кайт, ошатсаң, бәлки кызларың белән таныштырырбыз. Хәер, минем улым ошатмаслык түгел. Ой, минем кызларым да төшеп калганнардан түгел, җаным. Ярар инде. Бәлки, кодагылар булып куярбыз әле. Нәрсә кодагый? Ник кодагый? Ай, ай, ай, дибәйме?